Ndzi nga rhanga ye a hi endleni leswi ha ntsena ntlawa wun'we hikwalaho ka yini a swi lulamanga oho vona ndzi wine phaketi ra t-chips okay xana va ku nyika t-chips hikwalaho ka leswi I nkarhi wa mina ke. Hinkwaswo tibege ta khume ta tea chips. Lalelo lerinene. Kambe emakeni leyi na mina ndzi lava sagwadi. Oho, ma swi vona leswi kokwana a nga swi endlaka? Yini? Rihaxi ku hisa kwadi ra mina. Ah! Ndzi wine tiphakete ta tsana ta tea chips. Oho, khana. Loko swi ri tano, i nkarhi wo hlela ntlhontlho, ntlawa un'we, khume kumbe bedzana wa swakudya. Ndzi rhandza chupa chups. Na mina, ngopfungopfu loko ti ri khume. Hi swona, hi swona, hi swona. A wu na swo tala. Ina, hakunene. Wednesday, rhanga wena. Ah, ndzi yi susa njhani phepha leri? Ndzi te suka lahaya. U nga ndzi pfuna. A ndzi ti rhandzi swiwitsi leswi. Mike, u nga swi endla leswi? Ha, swi olova. Kale kale, e-e. Ndzi khomela Wednesday. Nchumu, tshungula Chupa Chups leyi. U endle kahle. Thanks. Bye bye. Hi swona, i nkarhi wo yi ringeta. Swa tsakisa swinene, ndzi hetile. Ina, khume ka khume. Hi swona, i nkarhi wa mina eku heteleni. Ti Chupa Chups leti ti tsokombela swinene. naswona ndzi na mianakanyo yo hlamarisa ku tinghenisa hinkwato eka phakete leritsongo ro hlawuleka kutani ndzi ti faya oho mike u endla yini xana leyi ndlela leyintshwa yo hanya kokwana ndzi endle switsi swo non'wasela Ndzi peta chupa chups ya mina kona naswona swi nandziha swinene swa tsakisa swinene wow swa nandziha swa tsakisa kokwana ringeta ya wena U tiyisile ntukulu kambe uh, ndzi fanele ndzi sungula yi muchini wo kukula rchuri kokwana u hlekisa swinene vona misisi ya wena kokwana a nga tsakanga yi suwana ndzi lave ku ku Pfuna! Ku humelela yini? Oho, thyaka! Inkomu ntukulu! Xwitsi lexi xi na nsiya swinene! A hi ringeteni leti n'wana hinkwato! Wow! Na mina ndzi lava! Ku dile ya wena khale! I nkarhi wa kokwana wo tsakela tichupachups leti to hlamarisa oho ndzi anakanya leswaku ti namarhele enon'wini wa mina mike ndzi kombela u ndzi pfuna hi ku hatlisa ndzi kombela u ndzi khongela ups ndzi anakanya leswaku ndzi hundze mpimo swa tisa sweswo Ndzi ta lava ntshanga wa mina kambe swiwitsi swi nandziha swinene ndzi ta dya xinwe hi nkarhi ah, xin'wana na kona kutani xo hetelela oh. bravo kokwana ntirho lowunene yes swa hlamarisa adesso. Mavele manwe ntsena kutani swi herile. Xana lexi xi hlekiso xo karhi? Naswona kokwana u na um kombo nyungu kaye khume oh! Hi swona, hi swona, hi swona. Lowu i mpimo lowunene wa xiphemu. Mike U fanele u ti vonela naswona Wednesday hi yena a rhangaka kahle kahle. Ah, ndzi swi twisisi. U swi disa ku yini leswi? Hmm, nyana nkarhi nyana. A hi tiseni ndzilo endzeni. Hiswana, sweswi swi erile Ndzi kume popcorn. Swa hlamarisa. A hi yi ringeteni. Kokwana! Oh my God. A wu nga fanelanga u endla leswi. Inkomu, i nkarhi wa wena. Suona, mm? lei a ini a mina, nzi sa se kile. Oh, swaisa. Inkari wo endla popcorn. Okay. Ndzi veka mavele ya mina eka ayini, kutani vola, ni kume popcorn yo nandziha. Lexi xwa hlamarisa Kokwana sweswo swa tsakisa! I nkarhi wa wena, Mike! Na mina ndzi na mianakanyo ya ndlela wo sweka popcorn hi ku hatlisa. Kahle kale, ndzi na muchini wo hlawuleka wa popcorn. Sweswi ndzi nga sweka swiphemu swo tala yi laha ndzi lavaka ha kona. Swa tsakisa! Sua nanzia swinene! What's the matter with you? Oho, eh, Mike, funga endli leswi. Oh my God. Oho, loyi mianakanyo yo biha. Muchini lowo wa kunene wa faya. Swa hlamarisa! Vona leswaku hi na pokonyo tanihi kwihi sweswi wow ti pfuneni ku na leyi engeteleke eka un'wana na un'wana xana leyo yi gum gum yin'we yi lulamile kambe khume ya kunene ya kahle swinene vona xiondzo lexi xo leha xa gum swa penga Kokwana, sungula ndzi khomiwe hi ndlala. Hi swona, ndzi na phakete rin'we ntsena. Vona ndlela leyi nga pinki na ku saseka ha yona. Mhm, Ndzi yi rhandzile. U nga sungula Wednesday. A wu yi hetanga. A ndzi swi xiyanga na ku swi xiya. Hi swona, ndzi ta yi dya hi ntsako. Vona, kokwana u ta fufutela mampfumfu. Ups! Ah, ndzi hetile. Ko sungula, ndzi lava ku lahla phepha leri. Kutani, sweswi ndzi ta endla kumyingwe leyikulu swinene. Swi languteka swi hlamarisa.

Uendle kahle. Naswona kahle kahle nguluve na yona ya hlekisa swinene. Vona sweswo. Kiswana, i nkarhi wo dya tinoodle ta mina ta kum. Swa hlamarisa. Mm. Mike, i nkarhi wa wena. Yay! Gambe! Oh! Lowu a ku ri mianakanyo yo biha. Ndzi ta yi kuma yi ku hatlisa. Hi swona a hi sunguleni. Ndzi tivutisa leswaku mampfumpfu ya mina ya ta va ya kulu fikela kwihi. Sweswo swa tsakisa. A hi endleni swin'wana. Ndzi nga tlanga na yona. Wow! Oh Sua tsakisa swinene! Mike, wow! Ina, ndzi na mianakanyo yo tsakisa! Ndzi nga aka ntshava hinkwayo hi timampfumpfu letitsongo leti! Wow! Kambela leswi! ndzi anakanya leswaku ndzi ri kaha ndzi pfuneni i nkomo eka un'wana na un'wana loyi a rhandzaka na ku tsarisa eka chanele ya hina ta vona na ku nga ri khale